Mat Bensinn am Blutt an den Adrenalin bis an de Fangerspëtzten. Mam Fouss um Gas. D'Rallye Classico op Mallorca war dëst Joer och fir 6 Lëtzebuerger Ekippen e Motorsport-Event, dat se sech net wollten entgoe loossen. Virun zwou Woche wor et schonn déi nonzéngten Editioun vun dëser Rallye a mir hunn am Virfeld dovun de Guy Hoffelt getraff, fir mat him ze kucken, wat et fir en Opwand ass, wann ee bei esou eppes wëll dobäi sinn. De Reportage elo vum Philippe Dondelinger.
Schlësser Thierry. Klein Dominik.
Ech sen de Paul Kellen vu Miersch an hei ass mäi Kopilot. Hei ass den Etienne.
Also ech sen de Guy Hoffelt. An ech sen de Luc Kalmes.
Alf Gaspar.
Aly Kriddel. Joël Tusch.
An Steve Zimmermann. Patricia Wanderscheid.
An Bob Kellen.
Dës sinn déi sechs Lëtzebuerger Ekippen, déi zu Mallorca bei der nonzéngter Editioun vun hirem Inselrallye Classico mat un den Depart elo ufanks Mäerz gaange sinn. Mee esou wäit si mer nach net. Mir ginn am Virfeld eent vun den Teams heem besichen, de Guy Hoffelt, dee mat sengem Co-Pilot Luc Calmes herno an der Course deelhëlt. Bei him doheem awer net de Luc Calmes, mee säi Mecanicien, de Luc Schmit. Un him hänkt elo alles of, kuerz virum Depart. Jo, am Prinzip schonn. Wann eppes schif geet, da kann dat ënner Ëmstänn meng Schold sinn. Jo, e muss e grousst Vertrauen hunn. Ech mengen, et muss een derbäi sinn, wou e bëssen Ahnung vu Mechanik huet. Se fuere jo awer mat relativ héije Geschwindegkeeten do ronderëm an dann ass et scho wichteg, dass Bremse, Fuerwierk, Rieder, alles richteg ugezunn ass, alles an engem gudden Zoustand ass an een och gesäit, wou iergendwou vläicht kéint e Problem optrieden. fir ze vermeiden, dass eben, jo, schlëmmstefalls en Accident geschitt, a wann et domm geet, eben mer mat enger Dommheet ausfalen, wat mer net wëlle maachen, vue dass mer e groussen Trajet op eis huelen, fir eng, eng, eng schéi grouss Course ze fueren, an dann hoffe mer, dass mer do och gutt duerchkommen.
Anung vun der Mechanik, dat huet de Luc no ville Joren Erfarung, esou huet och de Guy Vertrauen an hien. Ëmmerhi fuere se op enger Insel de Rallye. Fir de Guy geet domat awer och en Dram an Erfëllung. Ech sinn de Rallye schonn zweemol hannereneen, zwee Joer hannereneen, 2006, 2007, mat mengem Kolleeg Udo Schwarz als Beifahrer awer gefuer. An ech wollt dat och ëmmer selwer eng Kéier fueren, d'Geleeënheet war awer ni do. An elo virun eng lescht Joer hunn ech de Luc kennegeléiert, Luc Halmes, an deen huet den Auto do kaaft an hie selwer wëll awer nëmme Beifahrer sinn. An du hun mer bëssen esou geschnësst an du soten, Bé mol, da komm mir zwee fueren zesummen. Et sinn haaptsächlech d'Preparatiounen an alles ronderëm, wat déi meeschten Zäit an Usproch huelen. Den Auto muss preparéiert ginn, well herno all Sekonn zielt. An obwuel de Guy schonn Meeschtertitele mat heem bruecht huet, gesäit e seng Chancen kleng, fir et zu Mallorca bis op de Podium ze packen. Lo sinn wierklech ganz vill schnell Autoen do. Also ech gleewe kaum, datt do eppes ze man ass fir éischt dräi Plazen, well also Porschen an Lancia Stratos, déi aler ass nach een do an ech mengen d'Konkurrenz ass zimmlech grouss. Den schlëmmsten, wat ee ka vergiessen, ass den Helm. Deen ass awer hei dran, do sinn ech awer elo sécher. Ouni Helm duerfs de net fueren, de muss een hunn. An den Hans, dee läit och dran. Dee läit hei am Darm. Deen hunn ech och. Dee muss de och onbedéngt hunn, well soss brauchs de net méi matzefueren. An dann heescht et wierklech näischt ze vergiessen. Ëmmerhi sinn et iwwer 1.000 Kilometer bis op Barcelona an dann nach eng jett mat der Fär eriwwer op d'Insel. E puer Stonne virun der Course. Eis 6 Lëtzebuerger Ekippe stinn natierlech mat hire Gefierer beieneen. De Guy an de Luc maache sech esou lues prett an dann. Endlech dierf de Guy dat maachen, op dat en sech esou laang gefreet huet, fir e Kick ze erliewen. Dat ass einfach de Kick fir esou séier ze fueren. An dann hei ass en immens schéine Etape spéciale, wou s de wierklech kanns richteg schéin, wéi soll ech soen, an deene Serpentinen do An et ass wierklech einfach flott fir hei ze fueren. D'Wieder ass bal ëmmer gutt hei. An doheem ass et elo kal a naass an schneit. An hei ass et dat beschte Wieder.
Eng Course iwwregens mat verschiddene Kategorien. Eis Lëtzebuerger sinn alleguer ëm Zäit gefuer, also dee Séierste gewënnt. Een Deel Strooss an dann herno nach een Deel um Circuit. Wéi gesot waren och nach aner bekannte Gesiichter esou wéi den Aly Kridel mat um Rendez-vous. Wéinst der Léift zum Automobilsport ass all dëse Rallye-Passionéierte kee Wee ze wäit. Dëst Joer war ech och zu Baaschtnech. Dat ass och e Rallye, dee relativ schwéier ass. Do geet et normalerweis iwwer Schotter an iwwer Schnéi. Do si mer dann och gefuer. Dat geet och iwwer dräi Deeg. Elo si mer hei zu Mallorca. Et ass elo e bëssen eng aner Numm. Et ass vill méi Asphalt, mee natierlech vill méi schnell. Dofir si mer och hei mam Porsche hei. Dat mécht eis e bësse méi Spaass de Moment. Voilà, jo, ech liewen dat a sech als Passioun. Ma no enger Stonn, fënnef Minutten an e puer Zerquetschtener rullen och de Guy an de Luc mat hirem BMW iwwer d'Zillinn Dëst nom Ali Kriddel, deen et op d'Plaz 10 gepackt huet. Guy an de Luc klasséiere sech domadder als Véierzéngten vu 27 am Generalklassement. De Luc huet nach keng Kéiere méi gelies, grad esou wéi s du.